Enyɔ todzinɔlawo míde agbe ŋdi alo mído gbe ne mi le Kristo, Yesu Kristo mía Dela ƒe ŋkɔ me. Ɛɛ mía dɔgbedelawo Emmanuel kple Djama Awudja, míawoe le ɛɛ mɔa nu ŋdi ya be míasɔ agbe nya alo ƒome ƒe nya. Míle ƒome ƒe ku ɖo ƒome ŋti. Nuke nyi ƒomeɔ? Eye nukae tonasrɔ̃ le ƒomea me o, eye ƒomea ɖe, nukae edze be ƒomea ate ŋu awɔ o? Eŋti ta ŋdi ya la, mila va va yi edzi eye mava ɖe eme ne mi kpɔtɔ. Etanya gã ye nyi ƒome eye etanya sue la madidi oa? Mila yi edzi kple dɔdasi ke ne ku nyɔnua tsã. Ŋusua va yia eye ƒomeƒe ku dɔdasi ke ne ku ŋusua ŋu va yi. Egbe la, dɔdasi ke ne ku nyɔnua la ye me ye mila yi. Ŋti ta. Miawo miaƒe to se nuwo kple miaƒe ŋkuvi kpɔ nuwo na mí. Míado gbe ɖa, Mawu Fofo, si wɔ dziƒo kple anyigba, mísɔ bubu kple dodoɖedzi na wò le Yesu Kristo Nazaret ƒe ŋkɔa me. Eye gaƒoƒo ade bena, Ẽ, wò dziɖula va ƒo nu ƒo ne wò dɔlawo le aƒe me eo, edɔ me le eo, agble me le eo, teƒe sia teƒe si ke wole la, wò dzila ƒo nu ƒo na wo. Ŋutitae, Mawu, Ƒo nu ƒo ne wò dɔlawo, elabena wole hiã le eme. Wodi la se nu ɖe gɔme. Woɖo la kpɔ nu ɖe alo ase nu ɖe gɔme la, gbɔgbɔ kɔkɔe, Mawu ƒe gbɔgbɔ, ɖiɖi gaƒoƒo sia me lɔ nya la edzi eye nakplɔ nya la kple ŋusẽ eye ame aɖe nase egɔme. Migblẽ pati tekinika kple mashiniawo katã. Minyrɔ wo le Yesu Kristo ƒe ʋɔa me. Minyrɔ eya ʋala ƒe ŋusẽa le Yesu ƒe ʋɔa me. Nye ame si ko ne le mi kura gbɔ le fiye kpɔtɔ ame si ke ne le kamera le asi la papa mi nyrɔ miaƒe agbe gbɔgbɔ le ʋɔtru ŋtilã le Yesu Kristo ƒe ʋɔa me be wò ŋusẽ ɖe ne ɖiɖi gaƒoƒo sia me awɔ nyɔe na ame ɖe le Kristo Yesu Kristo nyadela ƒe ŋkɔa me amen. Amen. Na mi da akpe na Mawu ke na be mɔnukpɔkpɔ sia ga su mia si. Ɛɛ, mi ɖe fonu kpɔ ko ɖo. Ƒome ke tɔ ke ɖo Mawu be kpɔɖeŋu dzie eye nyi sɔ ke va yia si gbeɖe ke be gblɔa. Mí ƒo nu kpoku ɖo ŋusu be dɔdasiwo ŋuti eye mí ƒo nu kpoku ɖo ee akpa mɛwo e mí mɛ ɖo akpa mɛwo ke egbea mí le dza ƒo nu kpoku ɖo nyɔnu be dɔdasi ŋuti. Evɔ mí la ɖo ŋku ɖeka veɖewo ke mí ma gba te ŋu gblɔ ee Teƒea mewɔa kpata o. Ye mi le gblɔ be shigbe tɔ nenea alo srɔ̃ le aƒe me nenea, dɔdeasi kee Mawu sɔ nɛ be kpɔ ŋku me nɛa? Ele nyi bena, leke Bella lɔ̃ esrɔ̃a do? Leke Bella lɔ̃ eŋutɔ ebe aƒea do? Ee, mi gblɔ be ŋursua alo srɔ̃a enye ame kee ekpɔna aƒea dzi, enana kankanɖedzi esrɔ̃a le aƒe me. Esrɔ̃a ɖo la do kankan ɖe edzi bena, E, ame ɖe, ame ɖe te yi be do alo ame ɖe tsɔ ye dzi. Kankan ɖe edzi le edo la nɔ nyɔnua si ŋu su ye ela na kankan ɖe edzi ŋua. Ye mi kpɔe le Efeso ƒe agba le ta atɔ kpikpi blave wu atɔ kuɖo Petro gbã e, kpikpi e, a, eta tɔ kpikpi adre. Eve gɔa mi gblɔ be na ŋusu ye nye ta, eta ke ɔ, eta ke do na bubu e eba hoe ŋti, eta ke do na bubu eŋtɔ ɖokui ŋti ku edo na edo na bubu esrɔa ŋti e eta ŋua ye be nyi efiɔ ŋua be nyi fiɔ ke na edo na bubu eŋtɔ be awu me, eɖo na enana be bubu Ee, bu, bubu ezena alo dena ɖo go le eƒe aho me. Etɔ̃ gɔ̃ aye le nye etɔ ke ekpɔna ahoea ƒe dedienɔnɔ kuɖo nyɔnua be seselelãme be nyawo gbɔ, ɖeviwo be seselelãme be nyawo gbɔ. Ele veviɖe bena seselelãmea abe ŋusu nenea ela kpɔ nene be nya gbɔ. Egɔ̃e bena agbetɔ bliboa etɔ te ɖe ebe seselelãme dzi ye Ne vem be sese le amea, ele nyuie ɖe le dedie nɔnɔ ɖe mea, enuwo kpata yi na nyuie ɖe le aʋea me. Ta ekpɔ, ekpɔ ŋku na ŋutsu be ela kpɔ nyɔnua be dedie nɔnɔ gbɔ veve ɖe e, ebe sese le le ame be nya gbɔ veve ɖe, be ŋutɔ be aʋea ne gba nɔ nɛ nyuie ɖe. E mi gblɔ be ela gba nye Mawu be kpɔ ɖe ŋu, Mawu be dzi. Ela nɔe si Mawu be dzi ela nɔ nɛnɛ be ŋusu si egɔn be Mawu sɔe da ɖe ebe teƒe le ahuea me ye. E Mawu be dzia eɖo la nɔe si emi gbagblɔ e bena e ŋusua eɖo la nye ame kee e nana be kaɖeɖe kee wo sɔ dze srɔ̃a dede gɔmea kaɖeɖe ŋua la no ye yi kplikpaa kaɖeɖe ŋua ma tɔ te o Kaɖiɖi ŋɔ ma tɔ te xlɔ djedje ŋɔ ma se mɔ dji o be ela va trɔ zu ee o la va ɖiɖi le wa nɔnɔ gbɔ ee a se nu kaka ŋɔ ka ɖe ɖe ŋɔ e xlɔ djedje ŋɔ ena na be na o nɔ na kple kpaa o nɔ na kple kple kple ye mi ga gblɔ be ŋu sua ela nya meɖe ke be to e nɔ na e srɔa ƒe dji gbɔ be na ela no do to srɔa ne wa kpata ŋɔ la no de zɔn ɖoɖu egɔn be srɔ ɖe ƒea ŋgble ɖeɖe kpɔ afɔ ɖeɖe be nya ye. Gble dede kuɖo dɔ ɔ be nya ye keŋ a mia ye mi le ƒoƒu nɛnɛ egbe e mi la yi e nyɔnuwo be akpadji nyɔnuwo be dɔ ɖasi ke mawu sɔ nɛ le xome mia mi la yi edji. Mi la xlɛ enu le kolos kolosetɔwo ƒe agbalɛ ta tɔ kpikpi woenyi.
Kolosetɔwo ƒe agbalɛ ta tɔ kpikpi woenyi a gblɔ be, Mi nyɔnuwo la, mi bɔbɔ mia ɖokui na mia srɔwo abe ale si wodze le Aƒetɔ la me ene. Mia nyɔnuwo la, mibɔbɔ mia ɖokui na mia srɔ̃wo abe ale si wodze le Aƒetɔ la me ene. Amen. Amen.
Ee, Mawue biɔ so nyɔnuwo si bena woabɔbɔ woa ɖokui ee, na woa ŋutɔ woa srɔ̃wo. Nuɖe ŋutie Mawu gblɔ nɛ nɛ ɖo? Ee, leke ma, nyɔnu la bɔbɔ eɖokui Le yentɔ ebe srɔ̃ de pea o ɛ kuɖo le ke be la wɔ ebe esrɔ̃ nyɔnu be dɔ le ebe srɔ̃ de pea o. Hã ne wogblɔ be na nyɔnu la bɔbɔ eɖokuia, ɖokui bɔbɔ wa mu ɖe e asɛnkaka alo ŋgbledede ɖoɖu e ɖe ɖe aga o. Wobe nyɔnu la bɔbɔ eɖokuia. Ee, aleke wola ka asi ŋu alo wola dee ŋugble alo alee nya kpɔa, munye be ele woadee ɖe aga o, ele etsã me. Ke ne tutu gbã ne nyɔnu be dɔ ke kea, ye be la wɔ nye dɔ ɖe asi nɛa, eɖo la do dzesi, eɖo la do dzesi tutu gbã axɔe, axɔe le ŋutɔ be dzi me ye ado bubu, ɛɛ, ado bubu esrɔ̃a be tɔtete Ke Mawu ŋutɔ sɔ nɛa? Eee, la sɔ nɛ. Tutu gbãe wa, edo la, edo la do dzesi parce que ee, enu manya manya gblẽ na nu le mia ŋuti. Edo la do dzesi bena Mawu ŋutɔ sɔ etɔ tete sɔ na ye srɔ̃. Ye ela gba xɔe tsã le ebe dzi me. Ela xɔe bliboo. Ela xɔe kuɖo edzi faa. yi i la sɔ do dɔ wɔwɔ mɛ i la nɔ do bubu i sua be i tɔ tete ke Mawu ŋutɔ sɔ nɛa ŋuti. Evegɔa i le nyi be na, nyɔnua i la sɔ eɖokui faa sɔ do srɔa gɔmɛ be na i srɔa la teŋ kpɔɛ ta. Ɛ, egɔ be na ameɖe la teŋ kpɔ ta woa, ɛ, odo la lɔ̃ la bɔbɔ ɖokuiwo ɖe te. Alo o la nɔ ŋgbe ɖo mɛ nɛ, ye ya la va xɔ ŋgɔ nɔ. Nɛ gake mɛ le ŋgɔa, nɛ ŋɖe va e ba kɔta e la hɔɛ dangbe, e ba sie e la poe dangbe ahan. Donc a nyɔnua e do la lɔ fa la bɔbɔ eɖokui ɖe srɔa gɔmɛ be na esrɔa ŋtɔ nɛ ba te ŋ kpɔ eta, nɛ ba ŋte nɔ dedie nɔnɔ wa mɛ ɛɛ ke Mawu sɔ nɛa, nɛ la te ŋ kpɔ gome le dedie nɔnɔ wa mɛ blibo ɛɛ. Etɔ̃gɔae le nye be nu enyɔnua edo la no do esrɔ̃a ɖe dzi, ela no do srɔ̃a ɖe dzi, ela no kafui, ela no kafui, ela no do ŋusẽ, ela no doe ɖe dzi ale gbegbe be esrɔ̃a ŋutɔ tsã la nya be ƒome me gã ye nye, e ame gã ɖe ye nye, yebe teƒea e esrɔ̃a ŋutɔ kpɔe dzi si. E elana be ŋusua tsã dzidzɔ ɖe la nɔ eme Hẽ djidjɔ ɖi la nue mɛ nu ke be nyia ne nyi nɛ la ho mea bubu mɛ ke be nyi nɛa lɔlɔ mɛ ke be nyi nɛa agbagba djedje ba mɛ ke be nyi nɛa nyɔnua la no gblɔ nɛ nɛ be nya wo nɛ ɛɛ mia nɔ sara eyɔna ɛɛ fofo abraham be ɛɛ ap nyi apetɔ. Nye apɛtɔ do na bobɔe ŋti ne ogbe yɔ amɛɖe be apɛtɔ kpoa osɔ ebe dope sɔ nɛ ye mu nye be ola gblɔɛ kuɖo nu mɛ o apo onuwɔwɔ nao apo efɔ ɖeɖewo kpata ye la de fiɔ be na ɖe musɔ enye apɛtɔ nɔo le axo mɛ ye enu nyuie kewo be wɔna e agbagba kewo be dzena odo la kpɔe dzi si ye ola no kafui ola no kafui ola no gblɔɛ nɛ la no se ola no do ŋusɛ ele vevi ɖe egɔ be na Eva vɛnɛ mɛ be na agba va kpe na le aƒea me. Kpɔa o ya o la nɔɛ mɛ be na eŋu sua kaka o le kpɔ be le dza gbɔdjɔ le go sia go mea o la nɔ do ŋusẽ a nɔ do ŋusẽ. Kpɔa e nana be etsã ebe ŋusẽa e gba yi nɛ dji e wɔna e la nɔ wɔ nuwo kuɖo djidjɔ kuɖo lɔlɔnu faa e. Mi la gba gblɔ be e tɔn gua ye ŋua, vɔa e va vɛ me, e va va ne me be na e gbɔdjɔ gbɔdjɔ ɖe nɔna mia nyɔnuwo me, gbɔdjɔ gbɔdjɔ ɖe nɔna nyɔnuwo me ale gbegbe be na ne e nya vi tukui ɖea e mi ƒona nuƒo le eme me e mi ƒona nuƒo le e hlome e ano de ŋŋŋŋ. Ye woma de nya la gblɔ tsɔ. Ye ne enya woa kpɔa, ela na be o la va no ke di esrɔ o la emɔ ɖe kpekpe me. Ava no ke di eye eya mu nyɔ eya leke eya leke kpɔa ye mi sɔ woma blibo ɖe sɔ do sɔ ni be na ne mi sɔ woma ɣea, ehe ɣewoma kpata ele he Ye enye woma blibo ke wola te ŋlɔ nu sugbɔ ɖe eme, wola ŋlɔ dzidzɔnu ɖe eme, wola ŋlɔ kafukafunu ɖe eme, wola ŋlɔ akpeɖaɖanu ɖe eme, wola wɔ, wola ŋlɔ ado ami ɖe dzi enu sugbɔwoe le eme. Vɔa edze edzi ne wosɔ woma ŋua, e teƒe vi tukui ɖe ne wosɔ enuŋlɔti sɔ wɔ teƒe vi tukui alo enu ɖe gẽ ɖe woma ŋua dzi ye funua le yibɔa, e Mía nyɔnuwo teƒe yi bua kpo mí va kpɔ na. Mí ŋlɔna be wo ma blibo ke wo la te ŋlɔ nu nyuie ate gblɔ nu nyuie so eŋtia, mí ŋlɔna be wo ma wa ke le be mía te mía te sɔ wɔ dɔa mí ŋlɔna be ye teƒe yi bɔ wa kpoe mí kpɔ na. Eye mía no ne mí kpɔ nenea, mí ŋlɔna be wo ma be kpekpe me, wo ma be nyonyo, wo ma be keke me mí gba kpɔ na eŋua o. yi mi tɔ na te ɖo enya hehe dji. Mi la xlẽ nu le lododo ƒe agba ɖe ta wuiasi ɖekɛ kpikpi wuietɔ akpa vivua.
Lododo ta wuiasi ɖekɛ bla kpikpi wuietɔ lia kple ɖetɔa wa mi axlẽ keke mi ase nyi ɖe. Evi tsi bome enye dzɔgbovɔe ne fofoa. Eye nyɔnu Nyawɔla enyi betrɔ si le ɖuɖum ɖaa. Evi tibome enyi dzɔgbevɔ̃e ne fofoa. Eye nyɔnu nyawɔla enyi betrɔ si le ɖuɖum ɖaa. Amen. Amen. Mi le agba xlẽ lododo blaevevɔɖekɛ kpikpi amasiɖekɛa.
lododo blaeve vɔ ɖekɛ kpukpui woame asi ɖekɛ. Lododo blaeve vɔ ɖekɛ kpukpui woame asi ɖekɛ gblɔ be. Enyo ne woanɔ dzɔgoedzi dzɔgoedzi le xɔta wu nyɔnu nyawɔla nana eƒe me kple eme. Enyo enyo ne woanɔ dzɔgoe dzi le xɔta wu nyɔnu nyawɔla nana aƒe me kple eme.
Eye enya ke mi lo doɖo be agbalẽ teƒe viwo kpata wole ƒo nu ƒo na mi ku ɖo nyɔnu dzrewɔla, nyɔnu nyahela, ee nyɔnu ke wɔna edo na dzre eŋutɔ be ahome. Ee tutu gbãtɔ le gblɔ be na nyɔnu dzrewɔla ele sigbe be na ee. Amekee eɖena fu na esrɔ̃a be dzi, edona edona tukaɖa na esrɔ̃a be dzi. Ye evegoa tsã le gblɔ na mí bena, enyo wu be woanɔ eŋua be dzogbedzi akpa ɖeka na eŋua sɔwu bena anɔ hɔme kuɖo nyɔnu enyahela. Nenye be aƒea nye teƒe ke mi ame eve mi la na anyi ye mi la tu miabe aƒe Ye mi la de Mawu nyenye ɖe go si gbe leke mi gblɔ bena Mawu be kpɔɖeŋua ye mia be gbɔdzɔgbɔdzɔ la na bena ee ŋusɔ ana nu dzi be ya va yi nɔ ee ƒoa be ee dzogoe dzi be akpa ɖeka ya enya wa mi ka ɖe dzi be ma mu mu do dzidzɔ na Mawu tsa kaka la do dzidzɔ na ŋusɔa tsa o. Ye wo le gblɔ na mi bena ee nyɔnu ee nya wɔ la Ele sigbe bena ee mi sɔ pɔmpi ke e ne pɔmpia elu zu ye ŋgba le tu nyuie ɖe o. Ne ŋgba le tu nyuie ɖea, mi kpɔna esia ge na te te te gasiagamea esi ŋua wotu pɔmpia pɛ vɔa esi ŋua ya ele ge te te te. Ne kafla ne tagbe wa va yi funua o la mla anyi zã bliboa o ma te ŋ dã lɔ o. Eyi la nu dom koŋ na etowo ku susuwo kpata yi dziwo tsa ma kpɔ nu djidjio. Nɛnɛ wo sɔ nyɔnu nya wɔ la nyɔnu hɛ la sɔ ee sɔ sɔ ku ɖo ye na ewa. Kasia gamea esrɔa be susua ma te nɔ tepe ɖeka o. Epe dji ma nɔ tepe ɖeka o. Alɔ dɔdɔ ela zu agba nɛ. Ye ela na be ame wa ma teŋ de susu nyuie o. Ebe susua ma teŋ popu o. Ebe susua ma teŋ de ŋgɔ o. Eye shigbe leke míegblɔa be ŋutsu be etoɖola nɔ nyɔnua be dzi gbɔa, ne enye be eva zu nu ke la, do nuƒo na ebe edzi alo ebe susu shigbe pɔmpi ke elu zu le gblẽ nenea, eye la gblẽ nu le eŋutsua ŋuti, eye la xe mɔ nɛ bena magbate yi e, ŋgɔgbe o. Eye vɔa wogagblɔ na mí bena, nyɔnu ke si sidzedze lea, esɔ enye Mawu be nunana. Amesiame le dzi bena nyɔnua sidzedze ne nɔe sie, nenema ŋutɔ doe ŋua, esɔ sidzedze sɔ do nyɔnu si bena ne ba le ebe aƒea, ẽ, ne ba le ebe aƒea. Donc, e, nyɔnu ke gasiagame enya, enya, enya ela nu gblɔ nya le eŋutɔ ɖokui me, le ebe susu me, Le ebe hlo mɛ gasiagame enya kpo be kpɔna eye sɔ kuɖo amɛkee elé ati be na esrɔa be ya pu ɖoa ela sɔ do afɔ gɔmɛ nɛ esrɔa be ya de zɔa ela sɔ atia sɔ do afɔ gɔmɛ nɛ ne nye be na nuke edzɔ nao ne ŋusua mu dza nyia mateŋ de zɔ o ela nɔ teƒe ɖeka ela nu trɔ vɔa mia be dɔ ɖe asia nyi be na mi la kpe ɖe mia srɔ ŋti be na wo la yi ŋgɔ ye wo la zɔ yi ŋgɔ Ahan ye Mawu be e e dzi la nɔ wa si wa ne va ve me be akpa sa ga ka sia ga me ne srɔ̃ be ade zɔ kua wo ɔ lati aɖa lɔ me da ɖe e asɔ do afɔ gɔme ne e e ne mu dza nyia e e la tsi e la nɔ teƒe ɖeka e ŋua ya mu dze e Mawu ŋu o mu le Mawu be dodo me o kea mia be dɔ ɖa sia e le nyi boŋ be na mi la nu do ŋusẽ wo mi la nu Kafu mi la no tutu wo bena woayi ŋgɔ. Mi la no tutu wo bena woayi ŋgɔ. Leke mía ŋutɔ mídi bena míabe aƒea nenɔ ɖoa? Ɛ̃, mi la wɔ ebe dɔ. Mi la wɔ, mi la dze ebe agbagbae. Nenye be wò ya afɔ kpo do na ati kpo do na afɔ me nɛa, wò le tutui ɖo ɖa ŋdegbe. Wò le tutui ɖo ɖa ebe nuŋlɔla gbɔ. Egɔme bena, ɛ̃, nuŋlɔlawo be sukulua wofia mi leke wokana ƒua me lo. Leke wozɔna, wodze anyi, ẽ, nyɔnu dzeaniwo, nuŋlɔla, wofiɔ nu sugbɔ li funu. Ke ava yi do dɔa mea, oo, e, ao, Apetɔ nye, oo, egbea wogba le nyuiɖe ŋutɔ, enua awu ko doa edzi o lo, o, e, Apetɔ nye, egbea, oo, wogba le, o, wogba le ƒo nu nyuiɖe, wonye akpɔkpɔ lo, Apetɔ nye, oo, e ao to vo le ŋusu sugbɔ me lo, e, ke tɔ nyea woagbɔgblɔ kɔa, e, be Apetɔ be dzi la fa mia? Ye dzidzɔ la ge ɖe eme. Akpe na Mawu be na vevesesea mu yi edzi le ŋkekea me o. Ne ele yi edzi le yi edzi nenea, wò nyɔnu Ole wɔ dɔ ku ɖo Satana be atutu srɔ̃wò ɖo ɖa ebe nuŋlɔla gbɔ ta nyɔnua edo la dza ye. Eye Mawu gblɔ be na nyɔnu ke dze na ye. Nyɔnu ke si dzedze le esia enye Mawu be nunana. Mila dze agbagba be na mila Mi la nye nyɔnu ke si dzedze le mia si. Eye mi de nɛgua le nyi bena, mi la no do kpekpe mia srɔ̃ ŋti, mia no do bubu mia srɔ̃ ŋti la, e mia no do wo ɖe dzi, mia no do wo ɖe dzi ana wo asixɔxɔ, e mo an e nya ŋtɔɔ, mia no na mia srɔ̃ asixɔxɔ kee Mawu sɔ do emea, ewoe la nɛ asixɔxɔ ye amewo tsã wole akpɔe be exɔ asi na wò. Eye wò ŋutɔ wò la yɔ akplɛ wò be akplɛ kɔ ye amewo tsã wole ayɔe ƒu ɖe wò be akplɛ kɔ. Ne wole do asixɔxɔ, wole na asixɔxɔ sɔ woa, wole kafuia eye ewɔna nyuie nɛ, ewɔna nyuie nɛ. Eye mí la gba nye nyɔnu kee edze tugbe Enya kpɔkpɔ sɔwu, enya kpɔkpɔ sɔwu gasiagamea, mí la nu dze agbagba be na mía nye nyɔnu ke dze tugbe tugbe dzedze ke ye le asiwo sã so gɔme dzedze ye ŋusu a kpɔea ye e le yi a gba le trɔ kpɔ ŋgbe dome kaka e trɔ gbɔ va ŋgbe domea be ye a gblɔ nya ɖe na woa. Tugbe dzedze ŋua o la le ɖe asi a na be na e la nu do yeye ŋdi sia ŋdi Womagblẽ ɖokuiwò ɖi o, womata atsi ɖokuiwò o. Ne enye be wògbava dzi vi ve tsã, etɔ̃ tsã, mohiã be na wò la ŋlɔ be ɖokuiwò o. Wò la nyi nyɔnu ko la nɔ do ŋku ɖokuiwò gasiagame, anɔ do ŋku gɔmedzedzea gasiagame. Leke wolée do gasiagamea, wò la nɔ lée be na ɖokuiwò veviɖe. Wò la gba nye nyɔnu kee ee tufafa, tufafa le eme miɔɔ, wò la nye nyɔnu kee tufafa le eme. Nɔ nyɔnu kee ee dzidzɔ, dzidzɔ yɔ ɖe eme. Ẽ, wò ŋudola la de srɔ̃ vɔ kpɔa aŋlɔ be dzidzɔ awo o, awo o. Dzidzɔa Mawu be nunana yi ga mu plena o. Mawu be nunanae, enu kokoea Mawu be nunanae ye le míabe seselelanme me. Ŋudola nye nyɔnu ko wòla bu nɛnɛ be asixɔxɔ o. Wòla nye nyɔnu kee, wòla tufafa la nɔa me o, dzidzɔ la nɔ me o gasiagame. Enu kokoe ma bu le a alɔgo dzi na wò o. Ẽ, ne srɔ̃wò yi gbɔ va nu tsi keɔ nɛ, ne kpɔa ƒo nu eya ƒo nu kokoa ekpɔ aɖu dzi nao ye woko nu shem ɖe nɛa, ye gba do na ŋusẽ ye na agbe ge na ɖe me ye nya be yi ge ɖe yi be ƒome yi ge ɖe yi be axo me. Ye mi la gba yi edzi be nyɔnu be dɔɖasiwoe nye amedzro xɔxɔ o la yi amedzro xɔxɔ dzi ɖeɖi ma te ŋu o. Mi kpɔ leke fofo Abraham ku mama Sara wo xɔ amedzro, mi kpɔ yayra ke hɛn va na na wo, ye hɛn va na wo. Eŋti ami la nye amidro xɔ la. Nyɔnu la nye ame ke kɔna ploploplo. Wo ŋutɔ la kɔ le eme kaka va na gota. Ẽ, ahowo me la kɔ, aʋea me la kɔ, exɔ me la kɔ, wò ŋutɔ dziwò me ne kɔ. Ne dziwò ƒo ɖia, wò la ŋlɔ be nu nyuiwo. Wò la ŋlɔ be leke ahowo me la kɔ ɖo. Wò la ŋlɔ be leke exɔwò me ŋutɔ la kɔ ɖo. Ne dziwò me kɔa, wò la dzi bena exɔwò me la kɔ. E. Aƒea kpata la kɔ. Ne eve me be na ɖeviwo le ŋutɔ tsã, wo la nya fika didɔ ze nɔna kuɖo agba nɔna ka fla aƒe ɖewo mea. Ne nye be ɖeviwo tɔ ɖeviwo dzidzi vɔ kpɔa, adidɔ ze ku agba woa, woa woe nɔna ɖo ɖu le funu. Ee, kana aƒe mea, ezuna ee, hum. nuɖuɖu teƒe vɔa ŋusu ɖe kpekpea ŋusua egba ewɔna dɔ mu wɔna dɔwo ekɔna mu kɔna ŋusu ɖe kpekpe mu le dzi la kpɔ teƒe ƒoɖi le eƒe aƒe me o e ŋusu ɖe kpekpe le nɔ te kpɔ be na ne yi do yi be aƒe mea aƒea me ne kɔ nɛ eye yi be dzi ne dzi eme kɔa akɔ le eme me kaka va na gota eyi anyi dɔ ɖe asi be nyi na nyɔnu. Ye nyɔnua la nye awuyaya nyɔnu. Ẽ, awuyaya la nɔ eme. Nyɔnu bibi, nyɔnua ɖo la bi, ela bi. Ela nye nyɔnu ke wɔna dɔ. Ela tsɛ kplikpaa, ela ɖoe kplikpaa bena oo ye ya yeawɔ dɔ, yeadzra yebe axome ɖo. Ẽ, ne míkpɔ míanɔ. Ee, Rebeka, míkpɔ nyɔnu dzeani ɖe be nyi enyi nyɔnu awu yaya be nyɔnu, nyɔnu dɔwɔla, nyɔnu ke kɔ, nyɔnu ke bi e, e, e, ewɔna ŋutete le si ete ŋu wɔna tsãtsã nyuie ta míawo tsã e, wowɔe be na mía, woŋlɔe be mía sɔ afɔ do pi ŋu mí la nye nyɔnu ke e, e, tsã kplikpã be na ye la dzra ye be awu me ɖo, ye la wɔ nyuie na ye srɔ̃. yi la, yi, yi la na be ebe axomea, yi la dzi Mawu be axome. Ma na be ebe axoea mea, e, Mawu, e, Satana be dɔlawo la va nɔ xɔ teƒe o. Mawu dɔla be axomee be la nyi. Nyɔnua ɖewo la nye nyɔnu nugɔmesela. Ele veve ɖe, ele veve ɖe. Nyɔnu ɖe kpekpe le dzi, e, ŋutsu ɖe kpekpe le edzi nyɔnu ke la se nu gɔme nɛ, ne wonye nugɔmesela. Ɛɛ, ye kpena ɖo ŋusua ŋti. Mi la hlɛ nu le Kolose tɔwo ƒe agbalɛ eta mɛ kpikpi adɛ.
Kolose tɔwo ƒe agbalɛ eta mɛ nɛ kpikpi ame adɛa gblɔ be, Mina amenuveve kple dze nanɔ miaƒe nya me ɖaa si, bena mianya alesi wòdze be miaɖo nya ŋti na ame sia ame. Mina amenuveve kple dze nanɔ miaƒe enya me ɖaa si bena mianya alesi wòdze be miaɖo nya ŋuti na ame sia ame. Amen. Amen.
Nyɔnua ebe nuƒoƒoa edze la nu eme eye sukli la nu eme, nuviviwo kpata la nu eme. Ye ne esena nu gɔmea na esrɔ̃a, Esrɔ̃a ne ele yi tsã ele ele ɖe eƒe dzi me kplikplikpli be na e enya be na esrɔ̃a la se nu gɔme la se gɔme. Wa nyɔnu ɖewo kafla wo lea e nu gɔme sesea wo ŋlɔ be ɖa afi ɖe keŋ gbɔ va ɖo asu wɛa alo ne wo gbe le yi viɖe kpɔa wo trɔ na kaka be na evɔ etrɔ zu bibi na srɔ̃a mu do la nɔ nene mu ma wu mu dɔ ɖe asi wo ama wu biɔ so mia sio. Míawoe, mí la nye nyɔnu gɔme, si nu gɔme se la, míawoe la no se nu gɔme na mía srɔ̃wo, mí la no se mía srɔ̃ gɔme, eye ehlɔ̃ dzidzia, ela yi edzi, ela yi edzi gasiasia game gɔ̃ bena ŋusua dzideƒo le ye si la, bena yehlɔ̃ nyuietɔa, ẽ, ele ye si, enye ye srɔ̃, ye ela, ela no de nu gɔme na wò tsã, ela no ma nuwo kuɖo wò kee, e, tukaɖaɖi kpekpe alo vɔvɔ̃ɖi kpekpe manɔ eya ma mɛ o. Vɔa nyɔnua ebe dɔɖasi vevitɔe nye be ela nu si nu gɔme na srɔ̃a. Ye ame ɖe gblɔ be na nenye be eŋu yeye le axomɛ na wòa, womagava yi fi ame ɖe be ŋu gbegblẽ le kpa dome o. Gasiagamea, ne ela nu nya be na yebe axomea, Eli, Eli nɛ, Eli dodo nu nɛ, Eli e nuke yebe dzi le dzia, yebe mɔkpɔkpɔa e ela ve me nɛ. Donc a mi ɖo la wɔ siasia bena mia nu nɔ yeye, susu yeye, afɔdede yeye, nugɔmese ye sese yeye, kpekpeɖeŋu yeye ye mi la nu na mia srɔ̃wo. Le eŋua mea, mi ɖo la do ee, enu ƒo, míaƒe nuƒoƒo, míaƒe afɔɖiɖiwo, ẽ, míaƒe nɔnɔmewo, eɖo la nu do ŋusẽ mía srɔ̃wo, ela nu do dzidzɔ na mía srɔ̃wo. Adrẽgoa, ele nye bena, ee, leke nyɔnu la bɔbɔ eɖokui do? Nyɔnu la bɔbɔ eɖokuia egba nye kpekpeɖeŋu nana na esrɔ̃a. Ɖeke ela ela bɔbɔ eɖokui doa ele nyi le Ebre Ebritɔwo be gbe mea e akpe ɖe esrɔ̃a ŋuti egba nye be na ade srɔ̃a le ŋɖe me, ade to le ŋɖe me, ade to le xaxa ɖe me, ade to le hiahiã ɖe me, a ade to le ŋɖe me le woa woa be egbea me no la Gblɔ kpekpe ɖokuibɔbɔa nenye ade amea to le ŋɖe me. Nenye bena wò sɔgbe bena yeabɔbɔ yeɖe dzi, yeabɔbɔ yeɖokui ne ɣexaxa ɖe va, nya ɖe va, kuxi ɖe va, wò la de to le eme, wò la de to le eme. Nene be ŋusẽ, nene be dɔɖeasi ye Mawu sɔ ɖo nyɔnu me be ela sɔ nu kpe ɖe esrɔ̃a ŋuti le ebe axo mɛ ye la na bena no wo le de to le nɛnɛ be nuwo mea, wo ŋtɔ wo ɖo la nɔ gbe sɔsɔ bena enu nana nyuie ŋwa ke Mawu sɔ do mɛ woa, wo ɖo la sɔ do dɔ wɔwɔ mɛ. Eye le nua wɔwɔ mea, wo la kpe ɖe srɔ ŋti ye la nye ŋusu ke Mawu ŋtɔ le dji be ne ba nye ye la nye na Mawu ye la nye na wo tsã ye la nye na ɖeviwo tsã. Ye nyɔnua yi do la nye ame ke sɔ na yebe asi, yebe nunya, yebe susu, yebe ŋusẽ sɔ kpena do esrɔ̃a ŋti sɔ dona edɔa me. Ɛhɛ, ne nye be nyɔnua o aho me afɔ ɖeka la nɔ srɔ̃ ɖeƒea o, susu be akpa ɖeka la nɔ aho me, eɖeka la nɔ esrɔ̃ ɖeƒea o, wova bliboe Ova kuɖo apo nunyae, ova ku apo ŋusẽe, ova ku apo sidzedzee, ova kuɖo enu apo nunɔamesiwo kpata ye sãsã amɛ sugbɔa e dzilawo gblɔna be a e ne wole wole srɔ̃ɖeƒe ano do ŋku be na amɛɖe mu nya na a wò o eye amɛɖe ko nuƒo kuɖo Mawu be ƒome ŋtie. Nu ƒome ko gblɔna be amɛɖe mu nya nam o. Ova ŋtɔ ova ye agbewoa va kpa vegua kpata ku nuwuwua kpata funu ye wole dza sɔ wɔ Ŋ le dza o dza wɛ ŋwa, ŋ gba le dza trɔ yi ŋgbe domɛ o. Ne nye be na agbe wa be akpa vegua ku nu wa kpata fu no le dza wɔ do ŋwa, o dza sɔ kɔɖoe ŋwa, o ɖo la kpɔ leke o la wɔ dɔ le funu. O ɖo la kpɔ edzi be na, o ɖo la kpɔ edzi veve be na enu nyuiwo sɔŋ yi o la ƒã le funu. Ɛɛ, enu nyuiwo sɔŋ o la ƒã le funu.
Enyɔ le le nya ɖe asi nyuie ɖe. Míaxɔ ka dzi axɔ ka ne todzinɔlawo be ne nya biɔ se ɖe le woa si alo wo dzi la se nu ɖe gɔme la woate yɔ le 93 04 38 38 93 04 38 38 blaasiɖekɛ vɔ etɔ̃ naneke ene blaatɔ̃ vɔ enyi blaatɔ̃ vɔ enyi blaasiɖekɛvɔetɔ̃ nali ke ene, blaenyi, blatɔ̃vɔenyi, blatɔ̃vɔenyi kpoa mí le radio ʒi be a e Yesu lɔ̃ nyawo gbɔ, Mawu lɔ̃ nya gbɔ. Amɛshi ke ne ɖe ɖo to mí gaƒoƒo sia me la, Mawu lɔ̃ nyawo gbɔ gbogbo ɖe ŋutɔ. Ne nya ɖe le didi nɔ wò be a biɔ la, mɔɖeɖe le alo enya ɖe le asiwò wò dzi la do ɖa tsã la, mí le exɔa me, mía xɔwo a tu, mí le to dzi. A, mama yi edzi keŋ be ne todzinɔlawo le yɔ la, míanɔ ɖo ŋuti na wo ɖekaɖeka. Nyo.
Ke hã mí le gblɔ bena, ee, ɖokuibɔbɔa kee le nyi bena a sɔ gbe bena a kpe ɖe srɔ̃ ŋuti kuɖo aƒo alɔnudɔwo. Alo?
Alo?
Aƒo agbagba dzedzewo, aƒo nunɔamesiwo, ŋusẽ ke le mɛ wa, nunya ke le mɛ wa,

Ele abiɔe faa eye mɔ ɣi ŋɖe kpem wo le funu o. Vɔa ne nye be wo va yɔe do mahi e dza alo ele ebe apetɔ gbɔ alo ŋɖe kui ye ŋte ŋdo eŋti na woa, ŋgba hɔɛ veveɖe o. Ŋgba hɔɛ veveɖe o. Gbɔgbɔ kɔkɔe ne kplɔ wò ne awɔ ŋɖe ke wò nya be dzɔ na dzi ne sã awɔ ɖa ɖɛ nɛ. Ne va ŋka ɖe edzi be gbɔgbɔ kɔkɔe ke kplɔ wòa, ela na be nua la dze eŋu ŋtɔ. Mina gba nye dzidzɔ na mi. Enyɔ.
Ka le dzi bena tonyɔnɔla ese enua gɔme nyuie ɖe? Mawu nedo ŋusẽ. Enyɔ. Mi ɖe dɔ ɖasia dzi. Yo.
Kea e akpe kaka ne e mia nɔvia ne se gɔme enyɔ vɔa ne gba hiã de tsa ne biɔ fã e mi le to dzi. E kea mi le gblɔ bena e sigbe a bɔbɔ eɖokuia Ee, agbe blibo be nyi gbesiagbe be agbee, gbesiagbe be agbee. Egɔme bena Mawu nya bena wò ŋutɔ ɖeka ò mu su o. Ò hiãe kokoko, ò hiãe kokoko. Vɔa nɔnɔ mɛ kee wò le asɔ kplɔɛ ye e hiãhiã ko le dzi le gbɔa, ela wò la nɔ kpɔɛ, ela kpɔɛ mɛ vava na wòa. Ebe nya mi le gblɔ ŋua. Ebe nya mi le gblɔ ŋua. Ne ŋusua tsã kpɔ aƒe o, agbagba dze dzi wo. yi kpɔ apo e e ŋusẽ dodo enuwo yi la yi la nu do dzidzɔ nɛ gbesiagbe yi la nu tsɔ dziwo gasiagame yi la nu kpɔ tawo gasiagame yi tsã la nu gbi be na ya ya wɔ nyuie nɔ ya de be enu su nyenye de go le nu nyuiwo gome enu nyuie wɔwɔ gome le lɔlɔ gome le afɔ nyuiwo dede gome sɔ ɖo ɖa gbɔwɔ Ee, nyɔnu ɖe si nyɔnu ɖewo ke sigbe leke mi le gblɔ ni nea, ee, woa be dzi. Enyɔ mi le radio dzi be a no be a yɔ mi a yɔ mi le 93 04 38 38, 93 04 38 38, blaasiɖekɛ vɔ tɔ naleke ene, blatɔ vɔ nyi, blatɔ vɔ nyi, blaasiɖekɛ etɔ. Naleke ene, blatɔ̃ vɔ nyi, blatɔ̃ vɔ nyi, kpɔa mia ke ɖe mia ŋti le radio ji vea? Yesu lɔ̃ nyao gbɔ loo. Mawu tsã lɔ̃ nyao gbɔ gbogbo ɖe ŋtɔ. Mi le to ji. Ne nya biɔse ɖe le asiwo alo dila ase nuɖe gɔme la alo dja ɖi ɖase kuɖo nusi ke mama le gblɔ la, eh, woe zɔ̃ loo. Amen. Dɔdasi Kea mi le gblɔ bena, Ee, kafla.

Dzodzroɖonudodo, Janetɔ le mía si. Dzodzroɖonudodo Kristotɔ afɔkpa kple fia yeye kpoe wɔe. Sukulu ƒe nuɖuɖua, ŋutsua ye kpɔnɛ, ekpɔna mía dzi. Sukulu si yekpe tɔ ye wɔnɛ la, vɔa ŋutsua ye gblɔ be na nye nu le kum ɖe ye ŋuti o. Nado ɖeka, vidzĩ le ye ŋua. Wova gɔme nu kɔ nam kple ŋku o. Ŋdi be miaɖe gɔme nam be nye nu le wɔ nyuiɖe alo ŋkɔ nagbɔ sɔ kpe ɖe ŋu ta la nya bia be ŋtsã me kpe ɖe ŋti maa. Ŋle kɔ akpe na nye Yuda ɖe. Yo, akpe kaka wòe le dɔ dzi loo. Mawu ne yra o. Ee, podo dzi kpɔkpɔa mu nye nya vi o. Ee, mu nye nya vi o. Vɔa eva nɛ me bena ee ne mi mu le do doa xaxa bi ɖe nɔna fu nu. Egɔn be ne mi le do doa ŋusua tsan ya ɖu nua ekɔ mia kpata mi ya ɖu ta ekpɔ ŋku me ne geɖe. Vɔa ne mi mu le do doa ee xaxa bi ɖe ke nɔna fu nɛ be eɖeviwo be ŋɖuɖu be nya wɔa edziedze kpɔ na ŋku me na evi nɔ. Vɔa etsan edɔ geɖe be nyi tutugba mi la na nyi Mi la gblɔe edo la nya be na ɖe po do dji kpɔkpɔ a e edɔ blibo be nyi ye o tsa wo le wɔ ye edo la se gɔme na o. Eve gua ke ma ga gblɔ a ele nyi be mi do la se ŋde gɔme be na evia edje djia amewo nyɔnu geɖewo gblɔ na lo be yi dji vi na ŋusua e yi dji vi na ŋusua ye mu wɔ leke mu wɔ leke o. Kafla mu nye ŋusua yo dzi vi na o. Mi dzi vi ye, mi dzi vi ye. Ɖevi ŋɔ kɔ dja va sia. Ŋusua be ŋkɔ be sɔ pɛpɛ ŋua. Ele dja wɔ nyuie na mi ame ve ye. Mi ame ve be yayra le kplɔe ɖo. Mi ame ve be ee atikutsetse. Ta ne nye be Mawu na wò asi nua, ne asi nu kpɔkpɔ le asi wòa, Kpɔ viwò dzi faa. Gba trɔ kpɔ ŋgbe ɖe wome o. Mawu gblɔ be na ame kee e e do nu sugbɔa ɖe. Ame ke ƒã nu sugbɔa, ele dza ŋe nu sugbɔ. Ele dza ŋe nu sugbɔ. Ne enye be ŋutete le asiwò be wòle aga wɔ sɔ wu nuɖuɖua, wɔ sukulutɔ tsã faa. Mawu la yra wò. Ela gba sɔ kpe na wò ye. Ame ke le de to sugbɔa, egba xɔna suna gbɔ. Ta ŋugba de fu nɔ vitukui ɖe tete o. Yayra ela gba yi yayra dji nɔ o loo. Vɛ nyo.
Yo mi le radio ji vɛ ya mi hun ka nɛ to jinɔlawo 93. Alo alo meka yo meka yo mi fika yo mi so. Ame ɖe yɔ mi so djagbe. Aha djagbe tɔ fɔ nyuie ɖea. Djagbe tɔ fɔ loo. Mi do gbe nɔ ra o loo. Enyɔ mi le to dji.

Ku susu bena nu kee dzɔ dzi na ŋusua ne ba gblɔ. E gaɖewo me tsã, ŋusua ŋde le kee le dzɔ dzi nɛ e ke to na leke mi wɔna gbesiagbe me e la gblɔe nɔ be e nu ya leke le dzɔ dzi nam kpɔa me o la wɔe nɛ e la dze dzi nɛ kpɔa ne o nya nu kewoe dzɔ na dzi nɛa o la te ŋ wɔe ko ma biɔ tsã o. Vɔa e gba le veveɖe tsã bena o la biɔ faa be nu ke mi la gu o. Ahan mu nye nu ko la ɖu nu ke mi la ɖu o. Eke gbe dzɔ dzi na ŋusua kpɔa, yi la dzɔ dzi na mi akpata. Kpɔa ame ve akpata e ele teƒe, ele teƒe. Mɔ ɖeɖe ele be nu ke dzɔ dzi na ŋusua, yi la gblɔe. Kpɔa mɔ ɖeɖe ele be nyɔnua tsã yi la gblɔe. Alo.
Alo papa bonjour. Bonjour, meka ye? Fika ye mi so?
Yo so Abepozo. Ahan, nu le to dzi.

Ye tsã be yeagblɔe na wòa? Ee, kaɖeɖee ŋua, ee, egbale yi edzi, edzedodo egbale yi edzi ŋua, kea eya ŋugbatsi, ŋugbadee ƒo na ŋutsua tsɛ o, ŋugbadee ƒo na nyɔnua tsɛ o. Biɔ faa. Ne wònyae tsã, wɔe faa. Ne egbava do tsã, ne ebe yeamudzɔ dzi nɛa, ŋugbatee ɖe edzi o. Alo,
me ka ye fi ka yɔ mi so? Aha, Joli mi kura gbɔ vi ɖe. Mhm. Enyɔ sene.
Avu ɖe kuku o la gba trɔ. Adzo le mi kura ha enua gbɔ vi ɖe na ƒo nukua mia se me nyuie ɖe.
Gake ɖe ame ŋuti kɔ si na ame. Aha, Eyɔ mi se me. Mi se eye e e gaɖo mea e e e gate mo le bia nya ebe susua ele nubu dzi alo ele azɔge. Mi la va fiɔ nuku ɖo vovototo ke le mu suku nyɔnu me tsã. Mi la no kplɔ mi ɖo kɔa mi la va se wan tsã. Gake mo le bia nya wan.

Leke kpoe wòle adɔa be eviwò la aɖu nu ye manɔ adɔ ye la nɔ lãme sia? Biae, Nu kae dzɔ dzi nɛ kpɔa? Wɔe nɛ faa. Ŋgba ti o. Lɔlɔ̃ be dzesi ye loo. Mawu nedo ŋusẽ wò. Enyɔ gaƒoƒoa lili mí viɖe. Wa, wa mí le to dzi ya. Míado gbe ɖa asɔ todzinɔlawo gblɔe le Mawu ƒe asi me be nya si ke ne to la, ne ame ɖe le di bena yeayɔ ava se ŋɖe gɔme la, ele ayɔ amama le 90 34 31 53, 90 34 31 53 kpɔa ele ase ɖe ase mama me nya si ke ele di so mama gbɔa ava ɖe eme nɛ nyuie loo. Enyɔ míado gbe ɖa. Mama ne ƒo gbe ɖa ta nu dzo. Eo.
Fofo ma Ŋusɔakatãtɔ mi de akpe na o, elabena o lɔn mi ale gbegbe ye o sɔ mi wɔ ƒome kuɖo o, ye o tu ƒome anyi ɖe wò ŋutɔ wò ɖoɖo nu ye. Akpe bena o ma nuwo ŋusu tɔ nyɔnu tɔ ye ɖeviwo tɔ tsa le. O kpe ɖe mia tsi be mi yi edzi egbe kuɖo Nyɔnuwo tɔ la, papa boboo na wo ŋkɔ. Eye mi gba kpɔtɔ le sɔ mia tɔ tutugba ŋusuwo le de asiwo me be na na ŋusuwo edzi ke wɔna etɔ be nu, na wo etɔ tete ke wo wɔna wa be dɔ blibo. Na wo lɔlɔ nu kuɖo lɔlɔ ko biɔ so wa gbɔa. Lɔlɔ kee e enye na vɔsa be lɔlɔ be na wa nɔ etɔ teƒe, wa nɔ e wa nɔ ƒome fofo teƒe. Woado ƒome fofo ƒe dzi, wò Mawu ƒe dzi, bena woawɔ woabe dɔ blibowo ne wò ŋutikɔkɔe, eye gakpe ɖe nyɔnuwo tsã gbɔ, be nyɔnuwo tsã ne wowɔ woa tɔ kpɔa dzi, na wo edzi nya nu, lɔlɔ̃ ƒe dzi, dzigbɔɖi ƒe dzi, sidzedze ƒe dzi, dokuisɔsɔ ƒe dzi, vɔsasa ƒe dzi, bena woawɔ dɔa ŋugbedomemakpɔe, bena fetu nyuitɔa naso gbɔwò na mía dometɔ ɖe sia ɖe. Baba akpe na wò. Mí ka ɖe edzi be oyɔ wò la yi dɔa dzi le amesiame ƒe agbe me eye tɔtrɔ, dɔɖɔɖo, dziɖuɖu la su mía si. Le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Amen. Amen.